Assalamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya ammallee walitti deebine. Egaa viidiyoo dabre keessatti wantoota islaamummaa keessaa nama balleessu baasan yookaan isa amantaa namaa eh, karaa salphaadhaan osoo namni hin beekne balleessan muraasa isaanii dubbannee irra baane. Eh, Isaan san keessaa tokko shirkiidha jennee isin himnee irra baane. Egaa amma isaan san keessaa sagalaan toofe wantoota sagalaan san mee gabaabinaan keessa isin haa bahu namni qajeelatti beekuu qaba bakka kana. Eh, Kana jechuun Battaluma wantoota saglan kana wa- wantoota kurnan kana ati raawwatteen islaamummaan kan kee baddii jechuudha kabajamtoota teena. Eh, amantaan kan kee wa in sallaa wa saama wa za'ama annahu muslim yoo soomee salaatee anin islaama ani yookaan nama muslimaati amma qaan kiyyallee islaama zariin kiyyallee islaami kanaafuyyuu an islaama keessaa hangafa jechatti yoo ka if yaadu taatellee battalumatti amantaan isaa sun diigama islaamummaan isaa sun irraa baduu dandeenya. itti diigamuu harkaa baduu dandeetti jaan. Jedhanii kitaaba keessatti lafa kaaya. Mee isaan keessaa itti haaseennu. Tokkoffaan akkuma sila jennee yookaan viidiyoo dabre keessatti isin barsiifne turre shirkiidha. Shirki namni hin beekne hin jirtu. Shirki jechuun rabbi malee waan biraatiin kajeelu. Rabbi malee waan biraa irratti hirkachuu. Rabbi malee waan biraa irra barakaa barbaadu. Rabbi malee waan biraa irratti ka barbaadu Rabbi malee waan biraa irra jabeenya barbaadu Rabbi malee waan biraa irra ol aantummaa barbaadu fi kanneen kana fakkaatan hundi isiitiyyuu yookaan sodaatu yookaan ni kajeelu marti isiitiyyuu shirkiidha jedhama kana dhaloonni hin beeka yookaan namni lafaa dhufaan ammaa kun qajeelatti galaaf jedhee yaadaa kana biraa habaanee dabrinu kun isa kana. Duniyaadhaaf Aakhiraa Inni itti aanu man itti ja'ala hin beynahu haa wa beyna Allaahi tolfannu wasaa'ixa nama jidduu isaatii fi Numaan jidduu diin rabbii isaa barannu koortoo kaaya Allaah jechuudha qofa koortoo kana isaan yadcuuhum wa yuqarribu tolfannu bihim ila Allaahi azza wa jalla Kennaa kun kan isaan sanni kadhata miidhaa isaaniin koortoo Hundeen kanaan rabbitti haa dhiyaata Eh, saamannu Hedduun hin wanta is- jidduu isaatii fi arganne jidduu rabbii isaa Carraa kaaye kanaan nuti rabbii isatti dhiyaachuu qabnu yaada waan akkasii madaala waan akkasii yaada waan akkasii herreega yookaan waan akkasii san dalaga jechuudha Kalladii yaj'al akka nama taasisuu jidduu isaatiif jidduu rabbi isatti fakkeenyaaf yookaan sheeka taasisa yookaan waliyyii wahii taasisa yookaan awliyaa wahii jedhee yookaan malaayikaa yoo taatu yookaan nama gaarii yookaan ayya kaa'in hin kaane wama fedhe iyyuu haa ta'uuti nama jidduu isaatiif jidduu rabbi isaatitti waa taasise waan santu rabbi irraa naa rahmata naa godha rabbitti dhaqee rabbi dura naamaan guddaa'ee akka sanaa goggodhe jedhee waan akkasii sayyaadee inni waan san kakabbaru taate Battalumatti namichaan sun yoo soomee salaatee ibaadaa fedhe ka qabaatu taate yoo hin tawbatin beekaa yoo waan kana ka dalagu taate islaamummaa keessaa bahaa jedha.
Daangaa rabbii keetii halahala eeggatta
jiruuf jireenya kee Islaamummaa keessaa bahaa jedhan daawwattoota keenya. Eh, tokko isa kana. inni nama taasise ammallee man lam yukaffiri lmushrikiina nama warra islaamummaan ala jiru jechuudha islaamummaan addunyaaf ergamte namni martiin beeka nama islaamaan ala jiru kana kufurummaa isaanii kaafira namni islaamaan ala jiru jechuun nama islaama hin fudhatin amantaa islaamaa kana warra hin fudhatin jechuudha warra ittiin hojjetin warra hin barbaadin yookaan warra hin fedhin warra hin jaalatin jechuudha Namni amantaa kanaan ala jiru. Kanaafuu iyyuu maqaan isaanii maali? Kaafira. Kaafira jechuun warra amantaa kana hin fudhatin jechuudha. Warra amantaa kana hin barbaadin jechuudha. Warra amantaa kana dantaa irraa hin qabaatin jechuudha. Warri amantaa kana irraa- dantaa isa irraa hin qabaatin kaafira jedhamanii kufrummaa isaanii kana nama isaanii hin aqarrarin hin sabachiisin jechuudha. Ati fakkeenyaaf islaama kan ta'uu kan kee wajjin An Islaama, garuu warra Islaamummaan ala jiru Rabbiin kaafira isaaniin jedhe. Kufrummaa Rabbiin isaanii mirkaneesse kana yoo isaan hin mirkaneessin jechaadha. Maqaa Rabbiin isaanii kenne kana akka isaan fi aqarraranii Rabbiilleen isaanii aqarrare kanatti atillee yoo isaan hin aqarrarin yoo akkasitti hin aqarrarin atuu Islaamummaa keessaa baata. Kana jechuun ati ilaalcha kan kee yeroo kana eh, waan Rabbi isaanii mirkaneesse san harkatti mormuu kan kee laal. Waan Rabbi isaanii mirkaneesse kana. Waan Rabbi isaaniin jedhe kana yookaan isaan iyyuu hujiidhaan ifirratti raggaasisaa jiran kana ati mormaa jirta waan taateef ajaja Rabbi mormite battalatti kafaruu dandeetta islaamummaan kan kee baduu danda'a. Kun isa kana jedha. Eh, Egaa sadaffaan maal jennee mallam yukaffiril mushrikiina nama hin kafarsiisin warra mushriktootaa yookaan warra kaafirtootaa kana kufrummaa isaanii mushriktummaa mushrikummaa ta'uu isaanii san nama hin aqarrarin yookaan hin sabachiisinii jedha.

Oowu sahaha madhabahu yookaan karaa isaanii san gaariidha abbootiin isaa wanni kun amantaan akkanaa kun aadaan akkanaa kun ayyaanni akkanaa kun islaamummaan ala yoo ka ta'u taate illee gaariidha islaamummaa caaluu danda'a islaamummaa irra faayidaa kennuu danda'a jedhee ka irraa moromu yookaan ka jaalate jedha. Laal namichaan kun maal ta'a inni kun illee ni kafara jedha. Man lam yukaffir ilmushrikiina Nama Islaama ta'ee amantaa biraa kufrummaa isaanii yookaan mushrikummaa isaanii mirkaneessuu dide. Namichaan kun maal ta'in qaba? Ow shakka fi kufriin yookaan kufrummaa isaanii san keessatti ka shakku taate. Ow sahaha madhabahu yookaan karaa isaanii san gaarii kan godhe. Laala karaan isaanii sun gaariidha. Fakkeenyaaf an islaama miti haa jennuti amantaa biraa ta'uu kiyya wajjin aadaa biraa qabaachuu wajjin aadaan kiyya kun sababa gaarinnata kiyya irraa kaka'e islaamummaa caaluu danda'a waan rakkoo hin qabu ilaalcha akkanaa kana ilaalcha negatiiva kana mataa keessatti gaafa qabaatu taate battalumatti islaamummaa keessaa bahaa jedhan afraffaa man ictaqada anna hadiyan gayra hadiyihi ow hukman gayra hukmihi ow xariiqan gayra xariiqihi ahsan wa afdal, wa atyab, jechaa nama yaadi jedhan. Namni karaan karaa Islaamaa malee jiru, amantaan amantaa Islaamummaatiin ala jiru, seerri seera Islaamaatiin ala jiru, wanti kamiyyuu ka Islaamummaan ala jiru irra gaariidha, irra barbaachisaadha, irra caalaadha, fi kanneen kana fakkaatan ilaalcha akkanaa kana ka qabaatu taate jechuudha. cabse yookaan seera namni gocha seera quraanaa caalchisa yookaan waan namni tolchi waan rabbiin tolchi kana caalchisa ilaalcha akkanaa kanaan namni ka gaafa ka deemu taate islaamummaa keessaa bahaa jira naa qabadhaa sirritti namni karaa karaa islaamatiin ala jiru islaamummaa irra ka caalchisu taate yookaan irra caalaa jedhee ka yaadu taate namni seera seera islaamummaatiin ala jiru seera islaamaa irra ka caalchisu taate maal ta'a islaamummaa keessaa bahaa jedha. Fakkeenyaaf an seera wayii kaayaa seera kana kan kaa'e kana eh, fuudhee saahibni kiyya tokko yookaan godanyaan kiyya tokko eh, jaalalleen kiyya tokko fuudhee seera qura'aana samaawaata irraa bu'e kabajamaa fi qulqulluu san seera an- ani laafa miskiinni baase kana yookaan an tolfadhe kana qura'aana qulqulluu san caalchise namichaan sun duraan muslim garuu sababa seera an baase qur'aana qulqulluu hadiisa ergama rabbi alayhi salaatu wasalaam kabajamaa fi jaalatamaa san caalchisuu saniitiif jecha hagasumaaf jecha islaamummaa keessaa baha jedha yoo doobatee eh, dafee harka rabbitti kennatee irraa kadee buutaate malee saniif islaamummaan isaa baddii jedhan kana jechuun namichaan kun yoo salaatee soomee ibaadaa fedhe hujii keerii ka fedhe yoo ka qabaatu taate battalumatti baddii jechuu kiyya sirritti naa qabadda shanaffaa

in jibba dhugaa godhee jibba in jibba itti dalaga islaamummaan namicha sanii guutumaan guututti badde maaliif itti dalaguu dura jaalalatu dursa jaalattee tasgabbiidhaan gammachuudhaan itti dalaga yaani haala qalbiin isaa das waan san irratti si- jettuun jaalataa dalaguu qaba malee jibbaa dalaguun hin jiru waan taateef gaafa ka jibbu taate waan islaamummaan ittiin dhufte kana keessaa tokkocha gaafa ka jibbu taate in jibba jibbaa yoo ka itti dalagu taate namichaan kun illee islaamummaa isatu badaa jedhan shan jahafa al istihzaa biddiin diinaadhaan cooru kal istihzaa bi thawaabihi ow bi ciqaabihi akka fakkeenyaaf namni waan akkanaa dalage sawaaba akkanaa argataa jette shari'aan fakkeenyaaf fakkeenyaaf si haa galuuf si jechaa jira waan akkanaa namni waan akkanaa dalage sawaaba akkanaa argata inni sawaaba saniin coore namni waan akkanaa balleesse qixaaxa akkanaatiin rabbi guyyaa qiyaamaa isa qaxa inni qixaaxa saniin coore fakkeenyaaf namni surree gabaabsuu dhabe guyyaa qiyaamaa hin gubata inni saniin coore surree kanaan coore yookaan ammoo waan shari'aan jette kanaan coora shari'aan namni islaamaa tokko areeda gadhiisuu qaba jette fakkeenyaaf inni areeda islaamni gadhiisu warra islaamaa gadhiisu kanaan coora shari'aan dubartiin jalbaaba akkan haa gootu jedha inni jalbaaba kanaan coora walumaa galatti sababa cooruu islaamummaan cooruu saniitiif jecha islaamummaa keessaa Kana yoo jennu Islaamummaa keessatti cooran hin jiru kanaafiyyuu namni cooruun inuu barbaachisiyyuu jechuu kee waan hin oole. Laa cooran wanta Islaamummaa amantaan ala jiru. Fakkeenyaaf hiriyaa keetiin cooruu dandeetta, nama si fakkaatu hin cooruu dandeetta, waan feeteen coortee taphachuun hin danda'ama. Garuu as deebitee amantaan gaafa ka coortu taate Islaamummaan tattee battaluma sanitti baddii jedhe. Kun sirriitti isinii gale jedhee yaada. Torbaffaa

Bakki ta'e namni sirriitti ofirraa ilaaluu qabu isa kana ammas. Eh, Warroota Islaamaan ala jiran kaafirtoota, mushriktoota, eh, Islaama irratti gargaaru. Gargaaru yoo jennu qabeenyaan gargaaru. Keessa oola beekumsaan gargaaruun, keessa oola tooftaadhaan gargaaruun, keessa oola ekonomiin gargaaruun, ayya shay'in bakka alistiyaanatu bayyi shay wama kamiin iyyuu gargaara. Islaama tokkoo fi nama ummata Islaamaa tokko, ummata ja'a kaafiraa tokko ummata Islaamaa irratti gaafa akka gargaartu taate.

namoota garii islaamummaa keessaa bahee jiraachuun in danda'amaaf jedhee nama yaade. Fakkeenyaaf namni tokko qabeenya qaba haa jennu yookaan aangoo qaba yookaan beekaadha yookaan hayyuudha yookaan nama aktivistiidha eh, fi kanneen kana fakkaata. Eh, Namuma kamiyyuu haa ta'uti islaamummaan ala bahee jiraate booda jannata galuun in danda'ama waan jedhu yoo ka yaadu taate ilaalcha akkanaa kana namichaan kunillee yoo hin toobatiin islaamummaan isaanii maddii jedhan. Kurnaffaan al-i'raad an iddiin islaamummaa irraa garagaru laa yata'allamuhu hin baratu

Egaa viidiyoo osoo hin dheeressine haganuman jedha yoo rabbi fedhe haga viidiyoo biroo bareedduun walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nu jiraadha. Chaanaala kana akka sabiskiraayib laayik sheer godhuu hin daganne asumaan isinitti dhamadha yoo isinitti tole yoo isinitti hin tole hin dhiisuu dandeettanii. Wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh.